Kotoko sinus kotoko ɛyɛ sinus ɛyɛ sinus paa mm. na o sɛ mɛ di kan ka sɛ heart bɛ nya eighty six point mhm. ɛna te sɛ kotoko etie analysis na mi bɛ yɛ wɔ ha sɛ no nti they are signing certain players na think sɛ they are good mhm. o saa ni obi te sɛ richard bodu agadas mm. player na heart di n'akyi and. Ɛɛ wohwɛ mid season no koraa na Hearts ɛyɛ dɛn ɛresan na baasɛ sikasɛm no. Kɛkɛ yɛ sie wia. Uh, yes sikasɛm na ɛyɛ yi nti wonya a player like that a player na Hearts pɛ no those days na saa na na wɔtɔ players anaa mboa mhm. asɛ wɔn tu ne nyinaa pɛ no na baako ayɛ dɛn enya na ɛsɛ ayɛ hwee na ɛyi na pɛ Hearts na na ɛpɛ ɛna ne kɔtɔkɔ nya no ɛna ati sɛ ɔbɛ augmenting mfimfini wɔ yie mate sɛ Justice Blay Chief Justice. ɛsa ɛkɔ n'akyi mhm. i think sɛ ɔno ankasa it was clear and it was mɛtumi aka sɛ media amafoɔ no mu gyae wɔn ho at the time na na kɔtɔkɔfoɔ yɛ wɔn anyesɛ wɔn tɔ no no na wɔsan kɔ wɔn tɔn ne ma no because a player wɔ declare sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔ na wɔn ma ne tena hɔ at the end of the day you didn't achieve o o o target sɛ ɔpɛ sɛ ɔgye league no player na sa ɛsa bɛ pry kura ma matches ɔsɔ kɔ ɔbɔ ma kura wɔn ansa amɔ so ɛkɔ akɔ yɛ sɛ a decision a. Ɛyɛ bad and I know sɛ that's the reason why a influence wɔn decision to sell Agadas hmm. because if sɛ player no show sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔ a ɛbɛyɛ better sɛ ɔsɛ ɔma ne kɔ because wohwɛ after sɛ wɔn yɛ ya Justice Bey anko yi na wohwɛ mu kotwa ne photoshoot paa koi mune mune ne nim paa na ati mu sa bɛrima dwa. Okay, nyae akɔ bɛkɔ. Wate ase, moma ne tena, wankyɛ da mbɔ game papa bia mfa mo mo. I think against Hearts ɛwɔ hɔ nom no, na ɔbɔɔ wonderful football. Apart from that, he didn't play anything papa bia mfa mo mo. Wate, nti ɛnhyɛ na yɛ ne yam. So, players no, sɛ mo deɛ mo du pɛpɛsoɔ bi na sɛ team kɛseɛ no de sika ba ne adeɛ a, gye sika no. Mo no nso no, yɛ ne mo philosophy sɛ mo kɔ aseɛ kɔfa baako na mo abɛyɛ ne yie. And I think it is working for them. So, Justice Blane, ɛbɛyɛ a, ɛnɛ sika no deɛ aba fam.

Akoa no bɔɔ 21 matches hyɛ 11 goals yɛ 2 assists ɛma Yura football club yɛsɛ ɔne ɔba bɛ lead kɔtɔkɔ attack no mhm. and he is a player kɔtɔkɔ di ne kyeakyɛ last season na kɔtɔkɔ pɛ sɛ ɔmotɔ no mm. but na afei na na wakɔ sign new contract ɛde ama Euro, uh, Euro sports na sɛ sɛ yɛsɛ ka no one year mm. and ɔmo nso believe sɛ yɛhia sika ɛna boy no so ayɛ n'adwe sɛ ɔbɛbɔ kɔtɔkɔ hmm. tiɛ sɛ ɛyɛ almost done deal and wa wa grant interview wọn sɛ yɛ uganda international mhm. ɔbɔ uganda national team na mm. ɔmo world cup qualifier ɔmo ba bɛ koyi yafɛ no mm. so ɛyɛ good purchase stephen amankona mm. ɔn sɛ ɛnɛ yi kɔtɔkɔ hia wingers and i think sɛ. they believe sɛ Steven Amanko na ɛba a ɛbɛboa I think sɛ yes Amanko na ɛbɔ ne ho mmɔden paa last season wohwɛ matches a ɔbɔɔyɛ ɛne goals a ɔhyɛɛ he is the sole reason why a Berekum Chelsea ankɔ relegation mm. so if they want to add him to wɔn squad na ɛnyɛ bad addition ɛnyɛ bad addition na sɛtɔsɛe mm. mm. sɛtɔsɛe mm. ɔkae sɛ Prosper Ogu ɛyɛ first eleven bi. Mm. a wamfa heart prayer bi amba mu ɔsɛ no amankora ɛkasa atem no ho na ɔsɛ no sɛ tɔsɛɛ so ka ho ɔyɛada no hɛ pastor ogun doctor ɛse sɛ tɔsɛɛ ba ɔbɛgye league no first round hey. I'm telling you. saa na mo kɔ fa kɛyɛ kɛmo ne alati anabi la mo ne saa na mo keka yɛ o. kɛyɛ kɛmo deɛ nɔɔ ma tena fie covid nti nɔɔ ma tena fie aa. nti ɛnu yɛn nyɛ saa o cause those players were very good players o. nɔɔ ma tena fie saa. ana ɛka sɔn bɛ hyɛ kɔtɔkɔjɛ si ni sɛ wum. nɔɔ ma tena fie saa nti ɔmo ɔmo ɔmo ɔmo nɔɔ ma ɔwa tɛsɛ ɔmo tena fie saa. naa o. sɛ onya sɛ tɔsɛ a. onya sɛ tɔsɛ a ɔbɛ jeli gini fɛ sɔn because yo.

a wɔpɛ sɛ wɔde wura season no mu a sɛ wɔbɔ ne hu a ɛbɛbɔ ne hu mm. nie ei goalkeeper abalowa sɛ ɔsɛ na abalowa so ka eh, prosper ne tim na ɔyɛɛ no ɔse tu ɔbɛkyerɛ mu christopher nete na 45 no wakyerɛ apow ɛne ganiu abdul he's the new captain Hmm. na o sɛ Ganiyu and Apaw they are very good passer of the ball hmm. sɛ yɛn build from the back hmm. ɛnu sɛ balowa so ɛwɔ wafa saa teteɛ no sɛ yɛn pass ball from the back so ɔsɛ ɔgye ball na Apaw and Ganiyu mm. will open up hey. then push imoro a ah, ɔbɛbɔ left back ɔbɛ push na mana kɔ center line no hey. ɔbɛ push ɛyɛ ne te so amana kɔ center line no. Then aberante a yɛfrɛ no Boadu Agadas hmm. Richard ɛbɛba na ɔba bɛ draw triangle hey. between ɔno ɛne Ganiu and Apo na wagye bɔɔl na ɔgye bɔɔl na hmm. ɔbɛtɛn ne hey. ne watwa bɔɔl no deɛ ɔma Fabio Gama ɔbɛbɔ midfield three ɔbɛbɔ four three three mu ntɛmie. Hmm.

about bɛyɛ sɛ bi a five meters a ɛhɔnom na ɛyɛ zone fourteen hmm. nti ɔno instead of sɛ ɔbɛkɔ wide no mhm. ɔno bɛba inside kakra na wɔ confuse number two no hmm. obi ɔbɔ ɛyɛ eh, has three no hmm. radio vocal because sɛ tɔ sɛ da wings wɔn asɔ ɔmo pass from the back a ɔbɛ dura ba mfinfin before Fabio Gama bɛgye bɔɔl no atɛn no na sɛ tɔ sɛ adraw aberante yɛ fɛ no radio vocal ɛde na ba mfinfin then ɛkwan na pae wɔ hɔ na aberante a yɛfrɛ no ɛyɛ yuma ɛ eh, eh, christopher neti mm. a occupy saa space no mm. nti fabio gama kura bɔɔl no ɔwɔ options the option no one ne sɛ ɔbɛtumi de asa deɛ bɔɔl no ama agadas ɔde bɔɔl no maa no mm. anaasɛ ɔbɛtumi de akɔ zone fourteen hɔ ɛna akɔ akɔma aberanteɛ fɛn sɛ tɔsɛe anaasɛ ɔde bɛma aberanteɛ a yɛfrɛ no christopher neti that was the build up from the right side na akɔ left side hɔ a similar ɔsɛ ɔbɛkyerɛ mu dase yusarifu ɛwɔ the left side of the midfield hmm. eti gagadas gye bɔɔl naa saa na ɔbɛ tɛn ne ɔde bɔɔl ne ma aberante yɛfrɛ no mudasiri salifo a ɔno nso wɔ option amankona ɛso bɛ draw either fatao anaasɛ ɛyi coloured boy ne fɛn se larry smile larry either ɔbɛ draw ma ba wogyina hɔ a wogyina hɔ a ɔmɛpase bɔɔ no ama no firii nti sɛ wodi n'akyi so a gaba bɛda hɔ imoro ɔɔkopae hɔ na ɔmo kɔse bɔɔ no a mo akoe la ne dɛ na atena adamu nti the line up is that Rasaka Bolowa bɛda post mu mhm.

na wakɔ la na wadu deɛ ɔmo de n'ayɛ hyɛ mu line up mu nyinaa wie. ɛyɛ done deal onua. ɛwɔ mu wie first eleven nie. this is the first eleven na ɔmo sɛ ɔmo hyɛ na afei yabɔ tire na sɛ ɔsɛ changes ba na ebi wɔ na ɔmo wulu so a de sɛ ɔmo hyɛ tire wia sɛ ɔmo ekyi ba yɛ hyɛ ɔmo yɛ ɛna ɛyɛ ɔmo ɛdeɛ. ɛmu ɛmu ɛdeɛ ne ma sɛ ɔmo abɔ zero zero ɛdu seventy eight minute.

eti eti na kàmi kà sɛ ɔmo abɔ tire na changes eba no na ɛyi aba ɔsɛ kurom ɛlihala kàmi ɔbɔ ase yi aba bɛ yi ma kola sase three zero no no hmm. na ɔmo ma nema sunyane nema aba bɛ yi amankona hmm. na esuom esuom. Mercy aba bɛyi sɛtɔsɛe na wɔn bufo a wɔn asa kyerɛw ɛyɛ Justice Blay wɔn aba bɛyi Agadas. Ɛyi ɛni ati ni kɔtɔkɔ hyehyɛ. Yes na aberanteɛ mu dasi yu mefa sɛ bia you know wabrɛ ne adeɛ a kɛyɛkɛ na ɛba kɛyɛkɛ ɛna ɛba. Kɛkɛ wa nkɔ wɔyɛ amana nkɔ wɔn ho. Ɔno ɔde bi ɔbɛ ɔbɛ ɔbɛ stay ɔno de sɛn juice na ha no ɔno ɔstay na ɔno ayɛ dɛn aba. Asempa FM.
Eti.
kɔtɔkɔfoɔ sɛ pɔspa ogun mhm. sɛ sisi aka no one signing ne wa wie one signing one signing ne wa wie ɛno yɛ sɛ tɔsɛe eti champion tia ɔn tie ne yie aberante sɛ tɔsɛe ɔsɛ ɔrepɔte camp ba aberante no sɛ ɔno wate atua hmm. team kɔtɔkɔ no na ɔpɛ sɛ ɔbɔ kɔmitie ne interview ɔsɛ come for me yes ɔsɛ kɔtɔkɔfoɔ no mɛfa no because ɔsɛ ne dayɛ so nyinaa yɛ kɔtɔkɔ na i believe sɛ sɛ kɔtɔkɔ nya sɛ tɔ sɛe plus makola ɛne amankona da di ya kai kɔtɔkɔ bɛnya 87 points hey.
I'm telling you kɔtɔkɔ bɛnya ɛ 87 points
if kɔtɔkɔ nya sɛ tɔ sɛe ɛne bɛka amankona ɛne makoya hmm. ɛho ɛwɔ ne mu a kɔtɔkɔ bɛnya 87 points ɔmɛde de one point bɛgye afi ha sensɛn. ayi awɔ ɛsɛ sometimes o de o de enthusiasm bi o de vim bi kɔ sign player bi ba na so that deɛ ɔhwɛ sɛ ɔba bɛyɛ no wa mɛyɛ ama o ɛnna mi mɔ anabila mu examples. ɛ wɔn sa wɔn anabila mu deɛ no wɔn deɛ ɔmo a antumi anfa ne sɛ wɔn tena fie kyɛɛ ɛna yɛ players nso wɔn ti fie a. wɔn te fie saa na gɔbɛ no dɔɔso sɛ wɔn mu ti no mu nyinaa mm. eti wusa na abila ɔpɔ wɔn amakyi bi ano epira mm. ɔn eh, gɔbɛ no gɔbɛ no na dɔɔso ɛna kɔtɔkɔ ne haase no ɔbɛ bɛ didi gɔbɛ gɔbɛ a ɔhene ebe gya ɔkwan haase ɔmu gya bebree kwan. Akoy a yɛfrɛ no ayi ɔwɔ he? Ɛde ofi ayi Ivory Coast baa yei. Ti gɔbɛ no deɛ Dizan ɛyɛ a.
Dizan ɔsɛ deɛ he? Ɛna akoa no ɔsɛ yɛ magical ayi goal scorer no. Ɔne ɔne ayi kotwa picture Wanhyɛ a ɔde bɛ sign contract wɔ ha yi. Maradona Deɛ wode ɛkotwa ka picture. keka yi hmm, ti kɔrɔkɔfoɔ ah, well What nti deɛ ɛkɔ so wɔ na yɛsi players wɔn de players bi ato transfer ma nkurɔfoɔ emu ni wɔn ti kɔ kum deɛ na ɛsi yɛ. N sɛ akyɔpa ɛkɔ so ma Emmanuel Gyamfi. Nti maka kyerɛ wo sɛ.
Maka kyerɛ sɛ kɔtɔkɔ ne has no ɛwɔ time bi wɔ hɔ nom a onyɛ ahwɛ kora ɛtumi pamo. Kɔtɔkɔ ne has.
Yes onyɛ ahwɛ kora ɛtumi pamo. Eh, yɛni ana has pamo six players ayi bɔne mu ne wei bɔne mu ɔmo yɛ deɛn hmm. at the time ane yɛmmɔ competitive game bi ɔmo pamo bɔne mu sometimes players bi wɔ ɔmo kyɛn wɔ team mu a ɔmo ɔmo ni ɛnyɛ fighting wɔ bi a team ne lusu ɔwi ni wɔmfa ne ho to sɛ asɛ nini ɛyɛ natural ɛyɛ natural ɛyɛ ɛ mistake you cannot change it hmm. ɔkyɛ saa lose kura ba ɛ normal odi sɛ yɛ ne supporters atɛmdidie kakra bi na ɔmo bɛ didi after ɔdɛn wata sɛ hmm. ɔmo nyi ambition bia sometimes yɛ pamu onyɛ ɛhwɛ kura edimi pamu n'anka ma wɔba ayɛ a wɔbɛ nhwie yi latif anabula i think july somewhere july ɛna ɔmo ne manager kɔmi ɛɛ. de akumi mm. ɛka sɛ kɔtɔkɔfoɔ ntɛm ne te ne contract wante mm. ɛwɔ ha wɔ ha baabi a wokɔ online wɔ hɔ ɔsɛ ɔno ana ka sɛ ɔmo ntɛm ne te ne contract ɛna ne management sɛ ne yɛ terminate ama wa because player sɛ ku ne coach nya problem a you don o manager ne kɔ sɛ ɔba abɔnten bɛka sɛ kɔtɔkɔfoɔ ngya me kwan ama me nkɔ mm. because you know sɛ yɛmpamu players coach ne ɛpam no hmm. wata sɛ but wo se wogya club no akɔ ɛna ne management ama ama ɔyɛ amanfo adwa wogya sɛ dɛn yima no gyamfi yes i would have loved sɛ player bi sɛ gyamfi ne hmm. kanyɛ kɛmɔ ɛyɛ anabila mo mbɛnya another chance but i i can understand i can understand real madrid mu ni ɔmo pamu players ɛyi hmm. ɔmo pamu sinadamo akɔ akɔgye trɛbo wɔ ɛyi. ɛwɔ Inter Milan ama mpamu Van der Vaart mu yɛbɛ pamu because yɛ believe sɛ you know yɛhwɛ body language ne nneɛma nneɛma nkɔ yie hmm. nti players na wɔn gya wɔn kwan ne deɛ I wish them well you have opportunity to go and play for another team. Mm. Jemfi ba kotoko wabɔ almost bɛyɛ seven years. Ba so wɔ admit sɛ ɔyɛ ade paa. Ɔnyɛ ade paa.
Ah, ɔnyɛ Jemfi. Ɔnyɛ ade paa. Ɔnyɛ consistent. Ne finish yɛ bad. Ɔte sɛ wei a Patrick Razak. Nti wɔn sɛ ɔte bench. Patrick Razak ɛɛ ɛte bench. Emirika naa wɔn yɛ speed merchant. And I I think sɛ even. Na nya Jemfi to ha, na nya Patrick to ha. dɛbi o gyegyae if you amerika na nom de wobɛtu ɛne ɛwo left back no right back no ɔma so bɛyɛ hye but hwee mfiri ma bibia mfiri mu ma nti the point is that amankɔ na mo ne wei mu no ɔmo de numbers na ɛbɔ o mm. sɛ tɔsɛe ɔbɛbɔ second round pɛ wanyɛ pre season o mhm. ɔmbɔ as good da ofi eleven wonders ɔmo pɔmɔ register no first round no wɔn abɔ match biara kò nya accident. Tire fie a arekɔva ɛbɛhyɛ six goals ɛyɛ six assist o ti kɔtɔkɔ ase sɛ na yɛ yɛkɔ akɔfa saa player n'aba na waba bɛ replace wa.
Ɛbi wɔn nya no kwan no kɔ ntumi deɛ mefoa so. Okay. All right. I hope so menya sɛ tɔsae na ne apɔsa woyɛ mi nipa me se wankasa wo coach pɔsibia ogu ɛpɛ na mo nya ɔsɔ pɛ no eti mesrɛ wo mu mu champion wɔ akyi wɔ. mo ne no wiewie na mo ma bɔe no mmra mmɛbɔ tim no na nyɛma nkɔ nkan okay